Yn ei ddydd, dyma Riviera gogledd Cymru, ac fe ddaeth un o arlunwe mwyaf enwog Lloegr yma i beintio.
Bydda Lowry yn arfer dod i Rhyl ar ei wyliau bob haf, y tra oedd yma oedd yn peintio. Er ei fod yn arlunydd poblogaidd iawn, roedd y sefydliad celf yr un adeg o'r farn bod ei waith yn amrwd. A dyma pham, cafodd ei bobl coes matches i bachanu a'i sentimentaleiddio. Ond i mi, mae Lowri yn arlunydd gyda gweledigaeth arbennig iawn. Ganwyd Lowri yn Salford, ger Manceinion, ym 1887. Daeth yn gasglwr rhentu, fel ei dad. Ac fe arosodd yn y swydd tan iddo ymddeol. Rhoddodd ei swydd cyfle iddo ddod i adnabod y strydoedd o gwmpas Salford a Manceinion yn dda iawn. Arferai Lowri cerdded i bob man, i ddechrau nid yn hoff iawn o ardal hwn, ond yn raddol newiddiodda'i feddwl, ac yna Fe darodd ar gyfoeth. Roedd y bobl a ffatrïoedd a'r milennau a welai bob dydd yn cynnig testunau rhagorol iddo. Ond roedd ei wyliau ar lan y môr yn chwarae ran bwysig yn ei luniau hefyd. Fel rheol, peintiai gyda'r nos ar ol diwyrnod o waith. Peintiodd yr olygfa yma ym 1945. Doth lawr i Rhyl ar y gwyliau bob haf, ac yn dod o'r strydoedd dawel o Salford a Manceinion i'r lan y môr yng Nghymru. Ond hyd yn oed mae Lowri yn gadael y le dawel, mae'n dod gyda phersonoliaeth fe ac yn pethau sy'n poeni fe.
Mae yna frwydro yn y llun rhwng y tywyll a'r golau. Mae'n edrych fel petai yn glanhau'r tywyllwch gyda flake white. Efallai bod hyn yn symbolaidd o stad emosiynol Lowri. Cawn glywed mwy am hyn nes ymlaen.
Ar ôl y cyfnod hwn, mae'n dechrau peintio bobl eitha mawr, a mae bobl yn eitha blaenllaw yn y lluniau, ond fan hyn, gofod yw peth.
Mae'r arlunydd Evo Davies o Dde Cymru wedi dod i borthladd Rhyl i beintio, ac mae e ar y traeth yn barod yn casglu'r defnyddiau crai ar gyfer ei lun. Mae ei waith yn cynnwys nifer o arddulliau. ac yn aml yn cyfleu neges wleidyddol gref, fel yr un edwog yma o arwyr Peneberth. Nid paratoi i frecwast mae Eivor, ond defnyddio wyau fel cyfrwng, ac yna'n ychwanegu rhai o cynhwysion drewllyd o'r harbwr. Ond yn gyntaf, y cymysgedd wyau. At ei gilydd tipyn bach a creu rhyw fath o safle i'r paent, ynte? Hwn yw'r falle'r glud cryfaf erioed, wy. Right, wy'n mynd i... Wedi cymryd y fwdyn mas o'r siap. Hyfryd. Lle chi ddim cael gwell paent na hwnnw unrhyw fan. Mae hwn yn uh, ansawdd naturiol o'r man wyau wedi cymysgu gyda llwch y llawr i greu lliw sydd yn amhosibl i gael mewn portread o baent. Mae rhyw fath o wyrdd yn iawn hwn mas o'r olew diwydiannol.
Arlunydd arall yw Huw Jones o Lanfair Fechan ger Bangor. Mae e'n hoffi cynnwys blodau gwyllt neu chwyn yn ei luniau. Mae hyn yn ddatblygiad diweddar yn ei waith, ac yn ffordd ddifaesgar o cysylltu'r llun gyda'r lleoliad. Mae e'n defnyddio brasluniau a ffotograffiaeth ddigidol fel rhan o broses o gasglu gwybodaeth. Mae'n ddifyr bod Ifor ddim yn hoff iawn o waith Elis Lowry, felly bydd hi'n ddiddorol i weld shwt mae e'n ymdrin â'r olygfa o'r harbwr. O'n i am ddarganfod mwy am Lowry, felly es i ar draws y ffin. i ymweld â'i dref enedigol.
Yn y blynyddoedd diweddar, mae gwaith Lowri wedi ei ail-asesu, ac yn y dref enedigol, mae'r darn sylweddol yma o bensaernïaeth wedi ei godi fel ternged iddo. Mae'r ganolfan hon yn dal y casgliad mwyaf yn y byd o luniau gan Lowri, ac eleni maent yn gynnal arddangosfa sy'n dathlu ei forluniau.
Mae'r arddangosfa yn y Ganolfan Lowri yng Nghy Salford. Mae'r lluniau yma o'r dociau yn dilyn thema y dirluniau diwydiannol, ond mae ei forluniau i gyd yn mynygu teimladau a syniadau dwfn am fywyd a marwolaeth.
Mae arbenigwyr yn dweud taw yn Sir Fôn peintiodd Lowri y lluniau yma, ond i fi, mae'n teimlo mwy fel ril.
Fel y gwelwch chi. Nôl yn Rhyl, mae Huw ar lannau'r aber, lle mae'r afon Llwyd yn llifo i harbwr Rhyl.
Huw, ti'n arfer gweithio ar afordir Gogledd Cymru. Beth mae'r Rhyl yn golygu i ti? Wel, yn rhan fwya o'n waith dwi'n dwi wneud wrth ochr y A55 mm. ar hyd y lôn. Ond uh, pan o'n i'n uh, ochgyn bach, oedden ni'n byw yn uh, tua deg milltir o fama. Dyn oedden ni'n dod yma feddwl aml. Mm. Beth am y, y golygfa fan hyn, then? Yn y llun i a ti fel arfer, ti gael ceir a blodau. Ti'n cymysgu pethau yn y ffordd um, diddorol, really. Ie, yeah, dwi'n licio ffaith fod dwi'n gwneud rhywbeth naturiol fel blodyn neu chwynyn. Mm. A bod yna rhywbeth hollol annaturiol fel car mm. yn mynd heibio. Yeah.
A wrth gwrs mae pobl yn y ceir, dyn nhw'n sylwi'r chwyn yma, chos maen mynd mor sydyn. Mm -hmm. Ti'n gallu weld rhywbeth harddwch yn y pethau bach, blodau sy'n tyfu yn y llefydd gwyllt na. Ydw, ble mae concrit, pethau'n dod trwy concrit a pethau yna. Ie, ie. Beth yw plan ti?
Beth ti moyn wneud nawr i creu llun? Yym,
wel, dwi bod yn sbio i weld beth sy'n cymryd diddordeb fi mewn ffordd, a, a be oedd yn um, nes i sylwi oedd y ffair a'r ffordd fod y sleid yna yn y ffair. O'n i'n dilyn y llinell y, y sleid lawr heibio y tai yn y pellter, a dyn at y cychod bach, a dyn ar y cychod bach yn dod mewn cilch mm. i'r um, blaendir. Mm. A dyn o'n i'n bwriadu roed yy rhyw fath o chwynyn yn y canol felly.
Tra bod yn braslunio, roedd y bechgyn yn sgwrsio.
Be maen nhw'n tynnu hwn i yy ffair i gyd i lawr? O di, mae'n drueni yn dyw i. Yndi, mae'n bechod. Pechod.
Sa'n lle reit braf i fyw hefyd. Bydde, hyfryd i fyw na. Amser da i i beintio'r peth cyn iddyn nhw dynnu e lawr. Wel, ie'n wir.
Cynta dwi'n gweld rhywbeth sydd yn ddiddorol, wi'n siŵr bod nhw'n mynd i dynnu e lawr wrtha i. Bron sicr. Bydd o'n digwydd o hyd yn beth.
Ydy. Os ni byth yn medru yy neud neud be' ti 'di bod yn neud heddiw, peintio o flaen yy pobol yn sbio arna chdi trw dydd. Na. Dim.
Wel finne chwaith mewn ffordd. Wi'n sylweddoli mae'n amhosibl i beintio yn y stiwdio achos pan wi yn yn peintio'n arferol wi ddim yn neud llawer, wi'n sefyll yn llonydd a edrych a Syllu ar y peth am oriau.
Mae'n hollol lowriesque on'd yw e? Odi, odi wir. Ti'n gallu weld lowri bron yn y llyn. Ie wir. Wi'n hoffi neu hoffen i neud fel nid yn gwmws yy neud sbri ar ben Burley ond neud fel parodi. Parodi ie. O ryw fath arno.
Beth am y cwch, y hen cwch? Ie yr hen gwch.
Hmm. O'dd yn gwch go iawn yn y llun llun mewn llun lawr i. Yn y llun lawr ie. Fi'n hoffi y lliw 'na, wi'n hoffi 'wn nawr. Wyt ti? Ma' 'wn yn gweithio dwi meddwl. Da iawn. Lliwau naturiol i gyd, ond am y glas yw hwn. Ie. Ie.
Mas o'r... O'r man. Allan o'r trath i gyd, ie. Ie. Ie.
Felly beth oedd mor arbennig am y lliwiau yn lluniau Lowri?
Yn nhrefi diwydiannol Manceinion a Salford, roedd yr awyr yn aml yn rhyw wyn a llwyddaidd, a defnyddiodd Lowri hynny wrth liwio'r strwythurau a phalmentau yn ei luniau. Mae lliw gwyn yn mynegi emosiwn yn y llun yma, o tri degau hwyr. A fan hyn, mae llun diddorol iawn. Yn y cefndir mae'r byd go iawn, ond ar y gwaelod mae bron fel rhyw fynwaent hunlle lawr y gwaelod, a na ti'n edrych ar y dyn bach fan hyn, mae fe yn stryglan fel rhywun sy'n rhedeg ffwrdd yn rhyw hunlle hefyd, a mae cwchod wedi mynd o dan y dŵr. Mae hwn yn cynrychioli rhyw wacter yn y bywyd e, a mae fe lawr i yn edrych at y byd o ryw sefyllfa Ble mae yn teimlo yn hollol allan o byd.
A dyna shwt mae Lowri yn ymddangos yn yr hunan portread yma, y dyn gyda'r llygad coch. Roedd ddim perthynas a'i fam, y wraig ar y dde yn y llun yma, yn un gymhleth. Ni ddibyniodd unrhyw ganmoliaeth ganddi. Dechreuodd Lowri ddod i ril ar ei wyliau pan oedd yn blentyn bach, ar ddechrau'r ugenfyd ganrif, mewn cyfnod pan efarai bobl gefnog ddod yma. Dyma lun gan Lowri o'r stryd lle aferai ef a'i fam gymryd lojin. Mae'r boi yma a cwrddais i ar ben y stryd yn edrych fel fesai wedi camu allan o un o luniau Lowri. Erbyn hyn, mae'r rhyl yn le swnllyd a di-gywilydd. Peintiodd Lowri y dyrfa ar lan y môr hefyd, yr un bobl sydd yn ei luniau diwydiannol, ond eu bod nhw'n gwisgo dillad lliwgar. Nid rhaid i liw a gweithwyr a lluniau unlliw Amma, a beintiodd lawr i ar ôl marwolaeth ei fam, yn arbennig o drawiadol. Mae'r morluniau yn cyfleu ei unigrwydd, ac yn y cyfnod hwn, peintiodd Harbwr Rhyl. Ar ôl y profiad bod yn Rhyl Harbour heddi, beth ti'n meddwl am Lowry? Dim llawer, dweud y gwir. Ie?
Na. Ers heddi neu cyn heddi? Wel, cyn heddi, wy ddim yn hoff iawn o'i waith. Wy falch iawn i fod yn Rhyl, a wy'n hoff iawn o Rhyl, wy'n dwlu am Rhyl. Ac um, wy'n falch i beintio yn yr un man le peintiodd Lowry. Hoffen i beintio yn dda, yn agos iawn at Lowry, yn ffordd. Achos...
Ti ddim yn hoffi fy gwaith e? Wi ddim yn hoffi, e, dwi e ddim yn... Wi'n falch i beintio ar ôl lawr yn hytrach na rwy'n fel Thomas Jones neu uh, Richard Wilson yn neb fel yna, achos wi'n edmygu gwaith nhw, ond uh, wi'n teimlo bod e ddim yn, fel mae'r Saeson yn gweud, yn act galed iawn i ganlyn.
Reswm dda ynddo fe. Mm. Beth am di yw? Uh, Wel, dim yn person nes i feddwl llawer am

Mae'r ffordd mae'n defnyddio paent mor dda. Mae Huw a minne'n cytuno. A dwi'n penderfynol o niwid meddwl Ifor. Penderfynais fynd ac e draw i Salford i weld y lluniau yn y cnawd, fel petai.

Dyna llun gan Lowri o'r pumdegau, and dwi'n meddwl bod mae un o'r lluniau mwy diddorol Lowri, gweud y gwir. Wel, nid i fi, arni ofon. Pam?
Wel,
wy'n gyfarwydd iawn â'r coes matches, lluniau coes matches Dynon a choes matches Annet, un o'r unau yw Ryan. Na, mae hwn yw'r cyfnod pan mae Lowri yn defnyddio rhywbeth arall am bobl. Odi, mae'n defnyddio rhywbeth mor amlwg fel cartŵn ac mor yym rhwydd i wneud bobl i werthin. Mae llun mor cymhleth na ti'n meddwl. Mae 'na cyfnod yn y yn y bywyd Lowri pan maen nhw'n defnyddio n- yn un ffordd yn dangos y nam yn bobl, yn y wendid yn bobl. Mae rhyw, mae rhyw humanity fan hyn. Wel, wyt ti'n gweud bod hwn yn dangos gwendidau mewn bobl? Neis iawn i ddangos rhyw fath o candid camera gwendide mewn bobl. Wi'n feddwl bod e'n dangos y gwendide yn lawri achos mae fe'n methu dylunio ffigyrau'n iawn. Wel, Ivar, rhaid i ni mynd i weld rhywbeth arall nawr.
Sdim cyfansoddiad 'na. Edrych ar y ffigyrau hyn eto, mecanyddol. Dwi'n hoffi y ffordd mae'n cyfansoddi y llun gyda'r gwaelod yn busy iawn ar y llinell fan hyn, y horizontal yn ddiddorol iawn. Mae lot o horizontals yn mynd trwy'r llun. a maen nhw'n cael punctuated gan y simnea ac yn y adeiladau, a'r y dyn reit yn y canol. Mae hwn yn daring, mae hwn yn antur ond yw ar yn llun. Mae, mae jyst mynd trwy'r canol ac yn edrych lawr at rhyw digwyddiad fan hyn. Wel, mae fel Broigel i fi, y ffordd mae ti'n edrych lawr o ryw golygfa uchel. Ti'n siarad am Broigel, er enghraifft. Bydde Broigel byth yn gwneud ffigurau cwrs matshis fel yna. Mae pob un o'r Personoliaethau mae 'na lluniau mae Broeigl yn wneud, yn gwneud rhywbeth, yn yn bobl gwahanol, yn fyw.
Dim llwyddiad eto.
Edrych arnyn nhw.
1920. Gweud y gwir, wi'n hoffi hwn. Pam ti'n hoffi hwn? Wel, nid y ffigur cwrs matshis yw rhain o gwbl, mae'n neud rheina'n ddiweddaraf. Mae'n edrych fel rhywun ar lan y môr on'd yw? Ydyn. Yn fan 'yn ti'n gall- gallu weld y lluniau o ril... O ril, ie. ...y darluniau o ril ei hunan. Wel... Lot mwy mynegi arnyn ni. Wel nawr mae'n dangos bod e galle dylunio rwbeth, galle'r edrych ar rwbeth. Pan oedd e'n ifanc, weddol ifanc.
Yn ei stiwdio gartre yn Llanfairfechan, mae llun Hugh yn datblygu. Mae Hugh yn defnyddio acrylig, peint sy'n sychu yn gyflym, cyfrwng cyfleus iawn. Byddai Lowri yn casglu gwybodaeth ar leoliad ac yn mynd nôl i stiwdio i orffen y gwaith. Yn yr un modd, mae Hugh yn gyfeirio at y lluniau digidol a'r wybodaeth o'r harbwr wrth baentio i lun. Nôl yn y harbwr, does dim golwg o chwyn anferth.
Peintiodd Lowry nifer o lluniau mewn ardaloedd eraill yng Nghymru. Wedi iddo ymddeol, daeth lawr i anallunydd llawn amser, ac yn 79 mlwydd oed, peintiodd y tirlun yma o fagoed yng Nghwm Rhymni. Roedd y llun yma yn un o gyfres a gomisiynwyd gan ddyn busnes o'r enw Monty Bloom. Yn sgil i ymweliad â Chwmai De Cymru, Atgyfodwyd diddordeb Lowry mewn testunau diwydiannol. Edrychwch beth sydd fan hyn.
Dyma dirwedd fy mhlentindod. Mae Lowry wedi dal awyrgell y cymoedd i'r dim. Draw yn Stiwdio Ivo ym Mhenarth ges i gyfle i weld lluniau o porthladd lleol a beintiodd yn lanc 50 oed. Dwi'n dwli ar y lliwiau llachar yn isgwyl. Mae Ivo yn fy nghynnwys i yn ei lun. A peth lleia galla i wneud yw talu'r farfer nôl.
A dwi'n sylwi hefyd bod ti'n Dwi'n cynnwys Mister Lowry yn y llun ti. Ydw, Mister Lowry man hyn, yn peintio'i lun e, dych o. Ie. Pan oedd y llongau hwylio 'na. Y ffaith bod ti'n cynnwys Mister Lowry yn y llun, Ivor, yn atgofio fi o traddodiad yn y byd celf. Ie. Yn arbennig yr un ble mae Mister Corbet, Bonjour Mister Corbet. Ah, Bonjour Mister Corbet. Mae'r lunydd yn cynnwys ei hunan neu rhywun arall yn y llun ei hunan. Bonjour Mister Gauguin. 'Na fe. So falle mae syniad i roi'r enw ar y llun Bore da Mister Lowri, Ivo. Nele, o'na teitl dda.
Mae'n amlwg bod Ivor wrth ei fodd yn ddefnyddio'r paent coch moethus yma.

Nôl yn Llanfairfechan, mae Llun Huw wedi orffen.
Pan dwi'n darfod llun dwi'n dwi'n teimlo'n siop pum munud na t'mod o ma' t'mod dwi 'di neud ma' hwn yn grêt t'mod. Hmm. Ond a 'dyn yy tua pum munud wedyn... Ie. ...dwi'n gweld bob dim dwi heb... Mae'n a- mae'n a- ie. Ie wedyn mae'n digwydd i bawb dwi'n meddwl. Ie. Dwi'n hoffi cysgod a'r adlewyrchiad o dan y cwchod fan hyn yn yn dwi'n meddwl wel ma'n neud y ffordd ma'n ymgweithio yn h- hardd iawn. Ac isi w- nesh i fwynhau neud rheina ddeu gwir. O'n i roid 'di peintio cychod o blaen wedyn. Ti ddim?
Na. O wel ti'n neud job dda. Chware teg. Ti ddim yn yy cadw eis y bobl fel odd y bobl busy iawn rownd y harbwr yn yn ril pysgota a cerdded a pethe fel 'na. Hmm. Gweithio ar y cwchod. Dw ti'n Cadw pethau allan dwi'n teimlo sydd ddim yn bwysig achos yym ch'mod ma' gynnai natur minimalaidd mewn ffordd. Dwi'm yn li- licio roi pethau i fiewn san o's rhaid felly san dwi'n teimlo fo' nw'n bwysig. Hmm. T'mod yy y cychod a'r harbwr a'r ffair a a'r chwynyn oedd yn bwysig i fi felly. Dyna fraint yr artist yndyw e? Yr arlunydd i dewis pethau, gadel pethau allan, creu y byd ei hunan. Wel ie ie. Fel Lowri.
O ia oedd o'n symud petha o gwmpas lot. Hmm. Dwi 'di neud drama hefyd dwi 'di symud y y ffair fwy ffor hynna i'r Ah. dde a'r prom 'lly fwy ffor hyn. Beth yw y arwerth cawel o'r blodau yn y lluniau ti? Fel Lowri oedd o'n gweld y petha 'ma pan oedd o'n yy yn neud ei waith yn yn yy dyn dyn casglu rent oedd yn mynd o gwmpas. Fel Efo fi, dwi jyst, pan dwi'n mynd allan ar y meic a gweld lle dwi'n byw, ma' lle mor hardd yndi? A dwi'n gweld petha ar y ffor a- ar y daith felly. A dwi'n tueddu i sylwi'r petha bach fwy na y golygfa i gyd felly. Pan ti'n sbio'n fanwl ar y chwyn ma', ma' nw mor brydferth. A os ti'n sbio am chydig bach ti'n ga'l dy ddenu i fiawn. Hmm. T'mod fatha pry ne' wbath ti'n
Ydy Ivo wedi cyflawni nod?
Y llun nawr oedd e bron, bron yn gorffen rili on'd yw e? Bron wedi gorffen a mewn ffordd bydd e byth wedi gorffen. Na fe. Ond yy dwi'n sylwi bod ti wedi cyflwyno nawr cymeriadau yn y llun. Mae'r tymed bach o hiwmor yn y llun hefyd dwi'n meddwl. Oes, mae llun ohoni ti yn yy 'run peth â rhywbeth ar ddiwedd rhyw ffilm ti'n gwbod. A dwi'n sylwi yn y llun hwn, er bod e bod e'n rhuth arnadw i ddechrau, er bod uh, pethau llydan iawn gyda'r brwsh, marciau llydan iawn gyda'r brwsh, wy moyn hefyd gwneud marciau bach man, deinty fel, a bobl gwahanol ar wahân i'w gilydd, Rhywbeth i atgofio'r ffordd oedd Lowri yn wneud bobl ar wahân i'w gilydd. Wi'n ceisio wneud nhw fel oedd Lowri'n wneud nhw yn yr ugeiniau falle, pan oedd e'n gallu'r peintio'n dda. Dwi'n hoffi y rhan yn y cornel, rhyl y dre ei hunan yn jyst... O ie. ...ble mae ffair yn dechrau. A mae ffigurau bach, bach, bach, yn dyw e? Oes, oes. A maen nhw'n yn un ffordd fel y Lowri i fi. Um, odin, odin. A y ffordd mae cwchor yn eistedd yeah. ar y mwd, mae hwn yn yeah. atgofio fi o gwaith lawri. Ond beth ti'n meddwl naw? Ar ôl mynd i'r rel, edrych at y lawri, mynd i'r amgueddfa lawri, beth ti'n meddwl naw am lawri? Y peth trist iawn yw bod e wedi dechrau gwneud pethau da iawn erbyn yr ugeiniau, erbyn 1920, yn enwedig pan ddath e i'r rhyl, Wi ddim yn gweud hynny achos wi'n hoff o rhyl. Wi'n dwlu am rhyl. Na'r tro cyntaf i... Wi'n meddwl, na'r tro cyntaf i fynd, fynd i rhyl. Ond erbyn hynny, ddim byd i'n neud ar rhyl falle. Oedd e'n dechrau dylunio'r ffigurau mewn mm. rhyw ffordd arbennig iawn, unigol iawn. Tyn bach o art deco y bit nhw rhyw ffordd. Tyn bach o braidd swreal, llinellu o gryfder gwahanol i adlewyrchu beth oedd e'n gweld o'i flaen e. Ac oedd e'n edrych ar y byd. Ar ôl hynny, oedd e ddim yn edrych ar y byd, oedd e ddim yn edrych ar ffigyrau, rhyw fath o rhyw fath o ffantasi amharchus mm. am bobl bach oedd e'n neud. Mae'r darlunio yn Llyn Ifor yn rhyfeddol o sensitif, gan cynnwys i figurau bach. Yn union fel Lowri. Yn ei lun, mae Hugh wedi creu ymateb personol iawn. Mae'r chwyn yn troi golygfa cyffredin yn un anghyffredin.